titlob quddiem il-kurċifiss kif qed tara eżatt fil-kwadru. U minn dehra kienet tara l-anġli u xbieh. Għaliex, Ġilgħorm? Hemm fuq ara, hemm l-anġli mpenġija. U le le, ħasra, Ġilgħorm, dak għamlu l-pittur biex iżejjen il-kwadru, mhux kull waħda. Stenna ħa nikteb għax dal-punt importanti, eh? Żgur li importanti, l-ħajja ta' Santa Svetlana, dik hi talb, talb il-ħin kollu quddiem il-kurċifiss. Mixjin mixjin fil-kitba tal-ħajja tagħha eh mixjin. Naħseb illi se jkollna dramm veru sabiħ. Int ħalli f'idejja Piet, ħalli f'idejja. L-importanti li tgħidli kull ma taf fuq il-ħajja tagħha. Iva eżatt, isma' waqt il-provi xi ħaġa tal-ikel ikun hemm mhux ġirolm. La hemm int ikun hemm żgur Piet. Dik l-aqwa. Iva, mela mela, u hi filgħaxija Qabel torqod kienet tqatta' dik l-isbaħ nofsiha għarkub tiegħek quddiem il-kurċifiss mitlufa minn sensiha. Proset. Dik nagħmel l-isbaħ x'għen għamilna jien. Ħalli f'idejja Pit, ħalli f'idejja. Il-final hekk naħseb li hu l-aħjar.

Milli ma nistax nifraħ kultant lilek, milli ma nistax nifhmek, għax kieku ngħidtilli mela dik in-nhar illi waqa' dak ix-xriek fuq moħħi, kieku flok ix-xriek, fejn naf jien, waqa' t-travu tan-nofs, kieku taf x'naf ingħid jien li ili xahrejn, xahrejn kieku ili hemm fuq, ara. Mhux minn hekk naqas li m'intix hemm fuq, taf għax għal dak li għamilt il-Patri Gwardjan, kien missek lilek hemm fuq, hi? Jaħasha, ġuż donnajru int ma niftehmux, in-natura żgħiditna.

Tifla żgħira, tifla. Iva, ġust proprju għalhekk jien, għax naf li inti m'għadekx tifla żgħira, m'ankiħassra Salim baqa' għaddej b'dik ir-rankatura ta' Romeo li kien, għax kieku, kieku ġiġa, ġiġa miż-żewġ ilu hu intom u m'għadekx fuq dik l-ixkaffa. Int min qallek li jien se nibqa' fuq l-ixkaffa? Kif ġust?

U mbagħad fejn naf jien? Dulċi jien, hija sengħa mfittxija ħafna. U mbagħad Żarer huwa sinjur, gustuż, ejwa laqi s-sittin u tmiss is-sebgħin, imma għadu, għadu pulit, għadu fuq tiegħu. Għaliex qed tgħidli hekk, Ġulfja ħażla? Għax, ma nafx, għax ngħidilek, ma nħabbux it-teatri, hi. Imma daqshekk, Ġuż, billi ma tħobbx it-teatri, Lynch, kull waħda, immu jħobbu u la jħobbu hu, għandek tkompli miegħu. Titilfux, Ġus, titilfux, isma' minni! Jiena ħares. Għandek raġuni li kultant lili tara lil xitan u demonju għax jien moħħni biss fiċ-ċaħda u fil-ġabra, Ġus. Eh, fil-ġabra iva, imma fiċ-ċaħda le, hi taf. Eh, għax mir-roly-poly li fiha metru, ma ħallejtx biċċa daqshekk minnha. U di, fejn taħseb li ġew dak il-pasti u dak is-suflejiet int?

Veru li Ġlormu għandu ħafna difetti kif wara kollox għandna ilkoll kemm aħna imma l-inqas obbidjenti għamel biċċa xogħol tassew sabiħa. Eħ patri Batjan mhux vana glorja sa ngħidlek imma jekk għandek tagħti proset lil xi ħadd, lili trid ittih għax jiena tsettajtu hawn ġenb, x'jiġifieri? Jiġifieri trid tgħid illi mhux l-orm għamlu dax-xogħol? Jiġifieri allura x'l-orm u l-ordni tiegħi ma bdiex? X'l-ormu jibża' kif il-ġnien f'xemx tiżreġ aħseb u ara u ġew. Imma dik mhix skuża. Għax l-affarijiet huma allura hekk. L-ordni tiegħi jistma' qisha xi għanja ħelwa tal-Peter Ross. Eh! M'għamel xejn jiġifieri dan? Għamel! Eh, għall-inqas, eh, serraħtli ras. Jiġifieri għenek xi ftit u x'ma għamilx kollox waħdu, imma għall-inqas għenek u xejn. Għamel. U reġa' għamel biex jitlef xi ruħ ta' xi wieħed ħali, imma. X'jiġifieri, Patri Puput? Spjega ruħek daqsxejn. Mela x'qed jagħmel dan? U x'mhux qed jagħmel? Waħħal f'rasu illi jrid jikteb il-ħajja ta' Santa Svetlana! Għeni ka ma noħdix bi kbir għax, Pupul, għandek tkun taf illi ġl-ormu jħobb imidd idejh għal kollox. Kollox iħobb jesperimenta, imiex idea ħażina kieku ma. Ngħid jiena dana jikteb hekk il-ħajja ta' Santa Svetlana kif? Min insibu f'xejn jaħasra b'għad rigwardjan f'xejn, la fil-kor, la fil-qniepel, la fix-xemgħa fuq il-maġġur f'xejn mhu qed insibu. Il-ħin kollu fejn tarah imdawwar b'qaqoċċa patrijiet jispjegalhom il-valur tal-ktieb li jrid jippubblika. Fuq il-qaddisa. Ippubblika ktieb? Mela x'inhu?

Kritika bħal din jiena ma nittollerahiex. Din hija nuqqas ta' karità. Jiena naħseb li għandu pinna tajba bħal ta' ħaddieħor. Imma jiena. Ifhimni, jiena mhux biex imbaxxih, imma kieku jikteb xi sunett poetiku dwar il-patrun tagħna, effettivament, il-festa tal-patrun ma tantx baqgħalha wisq biex tasalna. Hux vera? Ikun sabiħ jikteb sunett, iva, u naqrawh waqt il-quddiesa u. Sunett poetiku u jekk ikun ta' ċertu livell, nimmużikaħħulu jien. Isbaħ! Mela, kanzunetta mużikali fuq il-patrun u nkantah bil-kor, inkant mingħajr platti. Inkantawh imma jiena fimni. Jiena nieħu gost dal-affarijiet anka anka n-nies jiġu l-knisja jisimgħuna nkantaw hekk flimkien. Inkunu qegħdin nagħmlu gwadann spiritwali, qed tifhem, imma barra l-gwadann spiritwali importanti jkollna daqsxejn gwadann materjali. Daqshekk hu, eh, ħarist lejh dan is-saqaf swinna kemmxa flus mhux ħażin, Patrick, u għal. Darbtejn kellna nsewwuh. U nirringrazzjaw il-ħanin Alla li għażilna. Qed naħseb, u Pullak, min jaf li kieku, taf int, jiġu biex jaraw xi ħaġa hekk sabiħa kif qed naħseb jien, hekk dramm, xi dramm f'att wieħed fuq Santa Svetlana, sabiħa, eh? U tieħu ħsieb kollox. Reliġjuż. Eżatt, tieħu ħsieb kollox. Kif? Iżgur dram reliġjuż. Dram reliġjuż li dderieġih inti, jieħdu sehem il-patrijiet tal-kunvent kollha, għax jekk ma jkunx reliġjuż ma nistgħux nagħmluh, mhux hekk? U tieħu ħsieb kollox int u nagħmlu suċċessun! Jiġifieri f'każ ta' realizzazzjoni, dan il-proġett jaqa' fuqi? Mhux f'każ ta' realizzazzjoni! Ejja nirrealizzawh, m'hemmx problemi! Ara, Ċilormu kif għad kien ġabidha jittifsa. Xi ħaġa dwar il-ħajja jafha. Inti tih daqqa t'id nix minflok ikun rumanz dan ikun dramm. Tiddrammatizzah, tibda tagħmel il-provi u mbagħad nuruh lill-pubbliku. Prosit! Idea tajba Pupul! Għoġobtni! Għoġobtni bħal m'għoġobni l-mod kif irranġajt din iċ-ċella. U ħa nħallik hawn biex meta jiġi Fredu jgħidlek grazzi personalment! Prosit Pupul! Dramm reliġjuż, iva! Prosit! F'idejk, eh? Ġie telaq Elema saqajja u telgħa. U jiena qatt ma naf li għamilt teatrini f'ħajti. Ippu jien għaliex nidħol għalihom imma jien għaliex nidħol għalihom. Iġifieri dan sa jaqa' kollox fuq. Mela allura f'każ li tal-proġett tal-gwardjan jirnexxi iseħħ, il-pressjoni tilħaq l-ogħla livell.

Ħalli torini iċ-ċaħda li rrid ngħaddi minnha. Iva, int biss, għax id-dinja ma fiha xejn. Id-dinja kollha għabra u trab, iva trab. Trab bħal m'għandna bħalissa fis-salott peress li qegħdin jaqrawna 'l madur. Trab kullimkien. Id-dinja, id-dinja trid toqgħod attent għax ma fiha l-ebda gost x'ittik. Aħseb wara oħtok kemm fiha gost.

Vera fred li qegħdin jgħidu li se terġa' tmur lura lejn il-kunvent ta' raba' darba? Iva. Veru? Iva veru. Hemm se nerġa' mmur. Hemm, hemm. Hemm ninġabar hemmhekk u hemmhekk inħossni iktar aħjar. Inħoss li l-kuxjenza dejjem qiegħda tgħajjatli biex immur hemm għax ma tħallinix kwiet. Dejjem tinbixni, dejjem tiġri warajja, dejjem tiffittani. Issa jien. Issa jien, hu. Bid-differenza illi lilha, lill-kuxjenza, tagħti kasha u titbiss minha, u lili tiskartani u ddabbar rasek lejn il-kunvent, eh? Insomma, jiena ġejt hawnhekk nistiednek biex immorru nilagħbu logħba tennis street, tiġi? Le, le, le. Le? Le, le, ikun dnub jekk il-ħin liberu li għandi ma nużahx għall-meditazzjoni.

Anki lbieraħ. Inti kont qed tixtri mingħand Ċensu d-dolċieru u għamilt ta' biruħek li ta' parsi ma rajtnix. Lanqas ikun san ikollok li kellek x'kull waħda. Nikkoreġik, mhux li kelli, imma li għandi. Għax ma nafx kemm se tieħu pjaċir meta ngħidlek li l-ħanut ta' Ċensu d-dolċier se jkun propjetà tiegħi, Sinjorina Lanzit! Tgħid mhux li se tixtri l-ħanut mingħand Ċensu d-dolċier? Mhux se nixtri l-ħanut mingħand Ċensu d-dolċier, imma se nieħu lil Ċensu bil-ħanut kollox, għax did-darba mhux wieħed tat-twiebet talab imħabbti, imma proprjetarju tad-dolċerija u attur tal-palk, Luz! Artist ukoll? Ukoll! Però li kont minnek, Ġus, noqgħod attenta ħafna. Ma jmurx dan Ċensu d-dolċier jinzerta wieħed minn dawk illi r-rabta jippreferi illi tkun

Inti ma tix tagħmilni ħabti, hux? Għax kieku daqsa nkun ferħana jekk mhux aktar. Però Freddy biss ngħidlek, jekk qed taħseb illi f'Ħal Hemda int sa tgħix bi kwietek, sejjer żball għax int qatt m'inti sa tgħix bi kwietek għax minni m'intix sa teħles! Lulus! Lulus! Lulusi! Lulusi ħalli nkellmek! Le, mhux sewwa, mhux sewwa, le, mhux sewwa. Dak kif se ftruħek hawn indaqs kemm titwaħħal ġilu. Mel inta u popur sibtek fredu. Imma jekk nara ħajja. Ngħidu għax jien qatt ma naf li tħall fil-kċina jekk mhux għal bżonn. Tgħidlu l-ġar, nistakru naf ġar, Patri Vons, qed ixerrida li jien tħalltu fil-kċina. Ħadtlu l-ikel u tajtu l-patt ripiet biex inħallas tal-obbligazzjoni. Obbligazzjoni. X'obbligazzjoni? Talli qed jikkoreġili l-ortografija fil-ħajja li qed nikteb ta' Santa Svetlana. U ġejt hawn għax lilek sibtek f'riħdu. Anzi ma sibtx ruħek fil-ħamrija tal-ġnien tal-kunvent. Pupul, taf fejn nista' nsibu għax fil-kċina mhuwiex.

Għax qed nibża' ftit. Qed tibża'. Jiġifieri biex ġejt hawn ma twaħħalx int. U biex tmur lura qiegħed tibża', hux hekk? Sinjura Furley, meta ġejt hawn kont mitluf u issa ġejt, ġejt flok. Ġejt flok? U inti hemm biss tkun flokok taf. Meta tkun mifxul u mwerwer hemm biss. Tagħmilli l-pjaċir, imqarsa t-taraġ, Pupur. Se tagħrf it-taraġ. Niġi, niġi, mela ma niġix. U waqt li nkunu sejrin irrid ngħidlek dwar twebbila ġdida

Imma dawn ħwejjeġ tal-meravilja! Jien ma nistax nifhem, imma jekk hu kellu jiġi hawn f'nofsinhar meta jiena kont mort nara daqsxejn il-familja u issa t-Tlieta kif għadu ma wasalx? Nittama li ma ġralu xejn. Kieku kien xi ras kbira Patrick Guardian, s-sogra tgħidli qabduh b'ostaġġ. Il-biża' tiegħek ġilhom fl-assurdità twaqqgħek lilek! Xejn, kif tissemma l-kelma biża'? Stejjer ġodda ġilhom. Rispett! Nista' nara ftit rispett, eh? Ekku, ekku gwardjan, rispett! Rispett! Rispett lejn ħutna, rispett lejna nfusna, rispett lejn l-awtorità u inqas iffandar, Pietru! Mhu żgur li ġie għemnut gwardjan jekk ngħidilkom illi qiegħed niekol u nnaqar mingħajr aptit ta' xejn. Ma jimpurtax. Anzi r-rimarki li seta' dduli noħodhom bi spirtu nisrani b'korruzzjoni minn min qiegħed. Korrezzjoni! Eżattament. Korrezzjoni. Korrezzjoni minn min qiegħed jiftaħli u jurini t-triq taċ-ċaħda. Mela nitlobkom emmnuni, ħuti, illi qed nikol u nnaqqar mingħajr ħati. U wara ma tmorrux tgħallmu lira min iġi mħasseb fuq ħuna f'redu daqs kif intom, intom tafuh. Sinjur, Sinjur, agħmel li ħuti għall-klijenti. Ieqaf, Piet, ieqaf! Neħħi ħarstek minn fuq is-saqaf. Tħarisli is-saqaf, Piet! Tgħidlix li int qed tibża' wkoll? Għandu raġun. Għal darba waħda, jien se nilbes il-libsa tad-djufija ta' Ġnormu u se nibża' wkoll, għall-inqas f'dan il-każ partikulari, u nitolbok, jekk jogħġbok, meta titlob tħarisx aktar lejn is-saraf, ftakar xi spiża kellna l-aħħar darba! Min jaf kemm immur ċirja leħien! Ara, min jaf kieku ma tmur mkienu toqgħod kwiet u tikkalma! Irridek taqta' u dal-ġiri, te? Hemm bżonn tikkalma! Hemm bżonn tikkalma! Avolja nammetti li biex iżżomm kalm f'sitwazzjoni bħal din trid sforz sopranaturaalissimu! Stennew ftit. Tgħidli qalbi dak li ġara? X'ġara? X'ġara? Għadda minn moħħok, ġieli! Lucy. Lucy. Alla! Ħares! U l-qaddisin fatati! Infatti l-gwardjana kien tissemmi dawn il-ħwejjeġ. Iva, għandek raġun, affibbli, ma rridx inbeżżgħek. Imma għax kont se tgħid fuq Lucy x'waħda li. Għax dik baqgħet imġenna l warajh, bat il-gwardjan. U kemm ilu għand oħtu ma tgħaddix ġurnata li ma tmurx timxu u tħajru għall-ħwejjeġ tad-dnub. Se jkolli nikkorreġik. Aħfirli imma se jkolli nikkoreġik. Għall-informazzjoni tagħkom ilkoll u għall-ħsieb ta' Fredu illi din Lucy tibqa' tiffrekwenta d-dar ta' oħtu għax hu jemmen, u jiena naqbel miegħu, illi sakemm dik it-tfajla tibqa' tiffrekwenta d-dar ta' oħtu, allura Fredu jħoss. Hu jkun qiegħed jagħmel missjoni magħha u jkun qiegħed jibegħedha minn ċertu okkażjonijiet. Il-bogħod mid-dnub. Eh le! Ma nibdewx niġġudikaw ġl ormu. Ma naqbżux għal konklużjojiet affrettati. Jiena nippreferi li ngħid bħalma qal Pietru, 'il bogħod mill-okkażjoni. Il-ħin għaddej u se nibqgħu hawn u ma nagħmlu xejn aħna. Poġġi bil-qiegħda u toqgħodx iżjed turi dan in-nuqqas ta' kalma. Iva, gwardjan, immissa wasal ħin it-te. U ħallik mit-te issa xogħol waħda, ohh it-te għalih.

Forsi aħjar hekk inċemplu lit-tabib li naf kull xi ħaġa. Dawn huma elenks, tabib għalfejn it-tabib Patrick wara. L-imsiemer f'sitrek! Iva ma l-imsiemer, imsiemer mhux li qed taħseb int. Mela. Jienu ġej fit-triq sewwa kien hemm pakkett fl-art. Ġbartu u kien imsiemer ta' qrieq. Qaddajot tal-kunvent. Tfajtu f'ħobbi u faqali u xxarrdu bih ħaj kollha.

Ħelu ma ħelu! X'għad ġo? Ah, ta' kemm għandkom xogħol tal-ħelu! Xogħol, xogħol ma nistgħux inlaħħqu miegħu! Inti taf x'kellna llum? Taf x'kellna naħdmu llum? Ħa ngħidlek. Kellna xogħol għal ħames magħmudijiet. Sitt birthday parties u tliet tiġijiet ta' barra x-xogħol li jkollna ta' kuljum, pasti, kannoli, qatgħa l-għasel, insomma, insomma. Meta ssemmi t-tiġijiet biss, hemm minni qalbi tibda tħabbat, issa nhar taż-żiebel maqruf! Ara, illum oqgħod kulha magħna, taf. Tassew, u le, noqgħod nitħabat. Insomma, ma rridx immur kontra x-xewqa tiegħek jiena. Ara, dana, dana ġibtu għal wara l-ikel. Data speċjalità tal-ħaddiema tiegħi. Sabiħ, sabiħ, grazzi ta'. Grazzi. Ħuk, ħuk. Diġà ilu ġimgħa li reġa' telaq issa? Għax issa moħħu mistrieħ hu. Issa ferħan ħafna meta jaf li jiena qed nimxi 'l quddiem u għall-istat tiegħi, ma tafx. U jien mhux inqas minnek taf, għax għandi seba' mitt sena sakemm jasal dak il-jum li ngħid is-Sinjor Si. Hu jien ukoll u xejn inqas minnek ta' meta niftakar fil-ġurnata li waslet fuqna hemm minni kolli jieqaf ftit naqbad il-platti u nibda nfajjar bihom bla bdot biex nesprimi l-imħabba li għandi f'qalbi għalik biss. Jiġifieri kellek tnej oħra rajjes qabli, hux hekk? Għax ilna l-għasfur kollox jgħidli, u taf x'qalli wkoll hux, illi l-aħħar wieħed li kellek kien idoqq baxx fil-banda tal-fuflu. Tal-buflu. Hu tal-buflu, iva, għaliex kultant il-konsonanti jitħawduli jien. Jiġifieri għandek xeħta kulturali mhux ħażin, Jojo, eh? Oh, ma jmawwlux dak l-imħarbat hemm ta' żgħażagħ li ġejjin jieqfu biex immorru l-Italja! Eh, eh, eh, ara, ara, ara, ma nieħux gost nisimgħek tindirizza nies ta' kultura b'dan il-mod, anzi, anzi jien jgħidilli illi l-għarusa għandha, għandha tieħu gost b'dawk id-delizzji kollha illi jkollu r-raġel futur tagħha. Eh, jiġifieri allura inti taħseb li jiena eh, eh, nidħol gost bija jekk jiena nibda nirreġ. Oh, mela, għandek id-don tal-intelliġenza, tifhem kollox mal-ewwel. Jiġifieri f'kelma waħda inti tixtieqni li jien issir attura? Oh, attriċi. Waħda li tagħraf tieħu mill-benna teatrali. Waħda li tgħixu waqtiet fantastiċi ta' ġrajjiet

Isserreb 'l hawn u 'l hemm, u mbagħad meta tieqaf, tieqaf, tiġi hawn, hawn, u, u tistenna lili. Mħares, ħa ngħidlek, tara. Jien qatt ma kont attriċi, taf, jien qatt ma naf x'jiġifieri, qatt ma rreċtajt. Inġenju! Int twilidt attriċi! Għadek kemm tajtni prova issa! Stħajjiltek waħda mill-istars ta' Hollywood. Imma għax jiena nistħi. U tistħi, tistħi turi t-talent li għandek. Min jaf kemm hawn min jixtieq li għandu l-kwalitajiet li għandek int. Ġorġo.

Isma xkonna għedin najdu għax insejt. Min għalija fuq il-festin ta' Patrick Guardia. Dik, dik, dik, dik. Eh, jek min jista jizbal, smajtek jissemmi li ilu xi 20 sena li ħakku d-disa. Għax għandek tkun taf ċesir li jena kien waqax rik fuq olqi u minn dik il-ansallum il-memorja ċejja u sejra. Ejwa, ejwa, mela, konna se nagħmlu l-festin sewwa, imma taf int li aħna ngħixu fiċ-ċaħda u fil-karità u fil-povertà, u allura ma konna se nagħmlu xejn. Però mbagħad, fuq insistenza ta' Patri Piet, inkarigaw lili biex nieħu ħsieb nivvinta xi ħaġa, taf. Sewwa, eh? Ir-rispett għandu jkun f'Kra. Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa, dażgur li għandu jkun. Imma tant għalfejn qed tħabber rasek? Ejwa. Ara, Ħalli f'idejja, għidli għal meta u naħsiblek kollox jien. Tassew? Nagħmillek daqsxejn ta' kejk. Ejwa ċe! Ejwa, speċjalità kif jafu jaħdmu n-nies tiegħi. Nirringrazzjak. U nagħtihukom bħala rigal. Grazzi, grazzi ta'. Ejwa, u mhux biss, imma noħdilkom ħsieb ix-xorb. Tassew? Is-sandwiches, il-pastizzi. Pastit, is-sodz.

Bija jiġu tlettax, u mbagħad hemm patripiet dak taħsiblu doppju. U l-mnefa! Qatlek wisq, żgur. Le, mhux qatli wisq, għela? Kelli ngħid lill-ħaddiema biex iżidu l-ħelu għal titjib bħal għalgħada u ħariġli minn rasi! Mhux jagħbek! Mur, mur ċez! Niltaqgħu ċez! Kompli! Kos oħti qiegħda tajba u da se jġibha għall-aħjar tal-festi! Luz. Kont qed taħseb fuq hija. Biex ngħidlek veru kont qed naħseb fuq hekk ftit ilu ta' kont qed taħseb kif qiegħda tqatta' fil-għaxijiet meta ma tkunx għand toħti.

Pit, qed ngħidlek it-twerwieqa qabadni ħmistax ilu, meta kont il-knisja qiegħed nitkellem waħ magħha u f'daqqa waħda telqet tiġri 'l barra u qaltli sejra l-barakka ta' fuq. Dak il-ħin. Dak il-ħin moħħi taf fiex ħaseb? Illi se tagħmel suwiċidju. Suwiċ. Il-bard jaqbadni niftakar, il-bard! Għandek tgħid frett. Aħna jekk ma jkunx ġie l-ormu jtina xi aħbarijiet ma nkunu nafu xejn hawnhekk. Għandek tgħid Lucy baqgħet tħobbok kważi kważi daqs kemm jien inħobb lil żaqqi. Veru, veru. Voltiri kien se jsir każ bħal dak, eh? U aħna ma nafu xejn. Allura Fred, kif irnexxielek teknisa minn ħalq it-telfin? Kif wasalt fil-waqt, Fred? Ma tantx wasalt fil-waqt għax jiena domm sakemm wasalt il-barakka ta' fuq għax minn hawn b'tal-linja ridt immur u. Qed tara? Mela, mela. Mela allura, effurtunat, Infortunati li Lucy damet tomoda, damet taħsibha biex tintelaq. Eeh, mela kemm sejjer żball Piet! X'jiġifieri? Meta mort jien kienet ġiġa ntelqet! X'waħda din, kienet ġa ntelqet u baqgħet ħajja! Allura kif baqgħet ħajja, Fred, għid, kif? Għax it-telqa tagħha ma kinitx mill-barakka għal isfel. Mela? Imma t-telqa tagħha kienet fuq bank f'ħoġor Żvediż fih daqsi u daqsek! Qed tifhem issa? Iva, iva, iva. Issa qed nifhmek. U mbagħad, u mbagħad? U mbagħad, u mbagħad xi trid tagħmel? U mbagħad għamilt il-kuraġġ, għadt xi ħaġa lill-Fundatur tagħna u mort. Dħalt f'nofshom, fritta minn miegħu f'riħ. Lilu dħaqtlu naqra hekk, u jiena pperswadejtha u ħadt għalija l-karozza tagħha. U mbagħad hi wasslitni sa tarf ir-raħal. Qed tagħmel missjoni kbira int, Fred, ma' dik it-tmajla.

Proset! U waħda minn għalina illi ma kenniex ħelu biżżejjed fil-parti tal-anniversarju li għamilna tal-Gwardjane. Huwa s. Kien hemm bl-abbundanza u għad flok kien ħela mhux aħjar nieħu xi ħaġa. U aħna bdejna ninkwetaw illi ma taniex ħelu biżżejjed, ah. Kien hemm, kien hemm. Tant kien hemm li, qed ngħidlek, ġibt miegħi u qed inqassam mill-patrijiet u l-kol taf. Missek tiskit Arma. Qiegħed ngħid, da żgur, fiċ-ċella tiegħek xejn. Tiġi taħbihom fiċ-ċella tiegħi, biex fiċ-ċella tiegħek ma jkun hemm l-ebda traċċa jew reqgħa ta' ħelu. Għandek tgħid lilek is-sema tgħinek, mhux bl-enerġija biss, imma b'affarijiet oħra, Brett.

Aħjar, aħjar inieqfu fred, hux għax donnok illi tridni nieqaf, hux? Ieqaf, ieqaf aħjar. Ieqaf għax ikun jiswa lilek u jiswa lili. Ieqaf, ejja naqtgħuha. Mill-ikel jew mit-tifqigħa? Ieqaf mit-tnejn f'daqqa, kemm mill-ikel u kemm mill-affarijiet l-oħra, minn xiex trid, basta ma nismax leħnek iktar, fhimt? Sewwa qed tgħid, Fred. Għandi niċċaħħad. Kemm se ddur fuqi dil-fraġilità? Għidli, Fritz. X'ngħidlek? Għidli x'se naqbad nagħmel. Ħaġa waħda, ħaġa waħda ngħidlek biss jien. X'inhi? Żomm quddiem għajnejk illi t-triq li twasslek għal biex aħna ngħaddu għall-ħajja eterna, u mbagħad fuq kollox il-bieb li rridu ngħaddu minnu biex nieħdu l-premju, huwa dejjaq dejjaq. Rajt li kellek tara. Għaddi 'l hawn, sinjur. Hawn qed ikolli nilqa' homilli, Sinjur Friċċina, imħabbar ma' dom li qalgħu li fl-idrata mħabbar fuħħar, ma kinux fuħħar li sabu. Ara, Sinjorina Bolzantucci, jekk tħallini nfehmek, tinduna li jien ma qiegħed nagħmel xejn ngħajr id-dmir tiegħi. Jimport nuża ftit il-mejda. Iva, mela le, mela le. Grazzi. Kompli. Kont qed naħseb illi llum forsi nħaffu aktar mid-darba l-oħra. Isma' sinjur, din il-biċċa xogħol li ma ġewniex dak il-ħaddiema, eh, kellhom jiġu l-ġimgħa l-oħra u ma ġew xejn. Ovvjament illum ma ġewx għax jiena kont ordnat li nċempel

Ara, dak il-fuħħar li nstab hawn ġewwa d-dar tiegħek, għalina huwa sejba eċċezzjonali. L-aktar u aktar huwa ta' valur meta wieħed iqis li din is-sejba punika nstabet hawn, proprju hawn f'din id-dar ġewwa Tas-Sliema. Għalina tal-mużew sejba punika hija hija ta' valur eċċezzjonali, hux? E allura inti tal-mużew? Hekk jogħġbok, iva. Għax te mill-ewwel bdejt taf li inti, soponejt li inti superjur. Grazzi tar-rikonoxximent. Jimporta nibdew bi ftit mistoqsijiet? Le, le, le, kif jogħġbok, Sur Superjur. Mela, qabel xejn tajjeb ngħidlek illi jiena m'iniex awtorizzat li nagħti ċerti dettalji. Biss tajjeb tkun taf illi jekk din id-dar tinstab li hija ta' valur storiku, allura l-awtoritajiet konċernati jkollhom joffrulek alternattiva oħra fejn tabita. X'nagħmel? Niċċaqlaq minn hawn? Mela ndomm ma niċċaqlaqx minn hawn! Taqru, qed taqru, indaħqu n-nies bina. U dil biċċa xogħol hemm bżonn tispiċċa fimt, żomm qudiem għajnejk li jiena fra, fra, bniedem serju, fimt? Għaj ma kemm sirt skruplus ġkull waħda Billi qed indur miegħek bir-rota fiha xi ħaġa ħażina? Fiha, da żgur li fiha. L-ewwel nett sturdejt li ddur miegħi. It-tieni nett tgħidli issa kieku kellu jarak xi patri minn tal-kunvent u jmur jgħid il-gwardjana jgħidli, ajma l-iktar jekk jarana Patri Ġirom! Għaliex Patri Ġirom? Għaliex? Dak sakemm jasal il-kunvent tgħidx kemm il-verżjoni jbiddel talli jkun ra. Isma' Patri Ġirom dak li kiteb il-ħajja ta' Santa Svetlana. Dak, dak, eh, dak, dak u dak jikteb tajjeb taf. U ibqa' ċert illi sakemm jasal hemm tgħix kemm jgħid affarijiet u iktar iżid u mbagħad u ibqa' ċert illi ma jmurx jgħidilhom li kont brota sempliċi imma kellek xi dawl x'jgħidulu scrambler minn dak il-kbar nett. Huwa fuq hekk qed itektek moħħitha? U biżżejjed demonju, biżżejjed f'ġieħ il-patrijiet li għandna ħarq ħemda x'kull waħda. Kollu tort tiegħek, jiena kont rabbejtu l-għaqal imma inti ħrabt minni! Le skużi ma ħrabt xejn. Iva. Jiena weġibt, weġibt għas-sejħa.

Dan esklużi li għamilt għamilt li ħsejt fuq il-kuxjenza tiegħi għax jien kieku mhux lilek kont intiha dik il-parti ta' kieku mhux għax rid l-għaqda kieku l oħti Ġuża kont intiha dik il-parti. Ġara! Ejwa ġara! Ġara! Ejwa ġara! Il-flus! Il-flus!

Mal-ħolma li ħlom bik, ħaġa tal-iskandlu, ħolma internazzjonali kienet! Mela, ħlomt, Vince, li jien u int wasalna biex intejġu. U biex itejjiġna, ġie l-Papa jtejjiġna lilna, veru! U bħala xhud kellna, jien kelli lill-President tal-Amerika. U x'għalih kien il-Prim Ministru tal-Ingilterra. U bħala rigali tawna lili tani l-istatwa tal-libertà taċ-ċirkulata u għalik ġabli il-Big Ben, il-Big Ben tal-Beled ta' Spanja. Żewġ rigali tassew oriġinali li jawgurawlna żwieġ feliċi u ħajja mill-aqwa. Imma tajt l-inqs, Għaliex qiegħda nħolom hekk, għox? U probabbilment għaliex qiegħda tassoċja l-ħelu mal-maħbub tiegħek, speċi żewwiġt il-ħelu, lili u lilek mat-tieġ tagħna. Imma kemm taf tqegħed id-diskors, ha? Isek qed qiegħed il-pasti fil-vetrina! Isma', huwa ħuk qallik xi ħaġa fuq dik a, dak id-dramm ta' Santa Svetlana? Le, le, m'qalix, hu qalli li kellu jgħidlek. Issa, ma nafx jekk lilek qallikx, naħseb li inti tieħu gost jekk jiena nagħmel il-parti tal-qaddisa, hux? Iva, imma qallek li qalli li inti tixtieq tagħmel dik il-parti tal-qaddisa, qallek? Le, ma qallix, hu, issa, hu kellu jgħidlek li hu qalli, hu. Jela, oħt! Ara min hawn! Ara, veru! Kont għadni kif qed insemmik, hi qed tgħid imma ħija kif għadu ma ġiex? Għandek raġun għax kelli nerġa' mmur lura fuq qadja monetarja.

Isabella, Beqqa qabel tisplodi, Ġann, smajtha x'qalet, telqitielek dar lesta ma' saqajja. Hemmhekk kemm kelli demm, telgħali f'rasi. Ġejna fi problema. Problema, problema li iktar ma tmur iktar tikkomplika ruħha, qiegħda l-ħin kollu. Oħtok fiha mitgost u hemm minni noxa nara ttajjar in-nar. Veru, veru, veru. Imma miskin int hekk taħbat diffrejk magħha. Iva veru, għandek raġun. Isma', inti, inti,

U l-ħolli dil-kobba li għandna naħsbu xi ħaġa li għandna. Sibt xi ħaġa teżjed, ta. Ejwa, għax jiena għad min jaf kieku llibsuha ta' mara u, anzi, mhux ta' mara, illibbsuha ta' raġel. U tagħmel il-parti tal-imperatur. U issa ma tarax fra, aħna, aħna mhux farsa kollha dak se nagħmlu, aħna sa nagħmlu dramm, qed tifhem? Min jaf Patri Pieta? Patri Piet? Eh. X'Patri Piet? Għal patri pupur, jew pupur, patri pupur, iva. Mara ħares ngħidlu l-patri pupur għax kieku ngħidlu ittieħ rasu. Dak għadu bħalissa. Ix-xena li kelli tal-platti u x-xena l-oħra tal-ċella tas-saqaf tiegħi għadhom quddiem għajnejja. Ħolt xareb u ġieb iż-żejt miskin kieku kelli mmur ngħidlu illi oħti trid tagħmel il-parti ta' Santa Svetlana hi. Imma fra, isma' 'l hawn, jiena l-importanti hu illi

Għaliex isbaħ mill-verità m'hemmx. Li Lucy tagħmel il-parti tal-qaddisa, sewwa, kien suġġeriment tiegħi. Toqgħodx int tqerrebha. Le għandek raġun, imma taf l-għala hu? Dik ridtha tagħmilha jien biex irressqilha okkażjoni, ħalli tmiss il-kuxjenza tagħha u tibqa' tieqaf minn dik il-ħajja sfrenata li għaddejja bħalissa, qed tifhimni? Fred? Fred?

Fredu mhux ħalq. Żgur li le. Jiġifieri, jien m'iniex Fredu, taf jew ma tafx, jien m'iniex Fredu. Int Patri Piet qed tiġi hawn biex tiekol bil-moħbi tal-gwardjan. La s'issa ma kixfek ħadd, Piet. Di theddida ġieb. Da rikatt dijaboliku ngħidlu jien. Naħseb fhimtni biżżejjed, eh, mit-toll li għadtlek. Biss lest li nagħlaq għajnejja, Piet, u fommi nżommu sieket.

Importa ta' li qabli Pit. Kol? Qed jogħġbok Pit. Imxi ġil. Ej, ej, malaj, malaj.